Tosabe. Tata Nyasae oyore igoro mono, mbuya mono ase engencho ye rituko eri, naende mbuya mono gwatenenirie embura ase engencho y'omo- omosomba oo okaenigwa rituko ria reero. Twatenenire bosio bwa aba- abarisi bonsi pi, ase okomboresa amang'ana aya amakong'u. Makweri aya twanyaitebete korwa ase omogondo o Eteni, lakini atoreteire obosooku mono. Korende Nyasae nore amo naintwe, rende omong'ina otigaire nabana, toseseti twensi ase ogwancha kw'obuya bwao. Tata, tokonye abageni bakogenda bagende nobuya nomorembe,

Mororekane buya, takobera magega y'abande abarisia igo nari morabwatwe buya. Aba nabwo babere ba Kore gasi na Zakaria.
Ekenyisaamabariri, District.

Moe estatement eyemo nere babe nomori Zakaria mono, erinde amanye gosaba.
Abaminto mwachire ase am- ebi- am- okorora Zakaria ominto oyio obeire okorara buna omorisia. Zakaria nimomanyete, naende nomoche korwa nare. Aris ng'a nomochokoro one are korwa ase omorugi oye. Igo nainche naretire amagomba aane ase rituko ria reero, ase okoruka ore ase enka eye, ase engencho y'ominto Sakaria abeire okorara. Sakaria iga arenge amo naintwe, tabwate mang'ana ande onsi, nonya nerituko erimo riria Zakaria agocha korara totanya korora na korwa erio nachete korwa ng'a orarire, nao twarenge amo ne committee amo nere, naende togakwana ng'a naende toche toirane magega tokwane ring'ana, lakini titwairana, onye ntwairanete tanga ntwanyorete amang'ana aya Zakaria are are gocha gokwana amo nere. Korende bono twagana erio oyominto airenie amo nabana bao, onyare koba Nyasae onyare kobarenda, naende amotweke, naende amoe chisemi, chingaki echio obokendwa obonene, Tomobwate bono ase engaki eye. Tiga twensi tomobeke ase amaboko a Nyasae, abana baye amo neamate yonsi tobatige ase amaboko a Nyasae. Tiga ngotosabe, Motongi Tata Nyasae oyore igoro mono, twakoiraneiri mbuya mono ase engencho y'obuya bwao, gwatoumeranirie rituko eri iga ototigete tore moyo. Na ntore noboremu ng'a rituko erimo ekero Kristo orairanie oboruoti bwaye ase ense eye, Oyominto Sakaria, onye ore amo naye amo naintwe, toche kororana amo naintwe, intwe tochienge toikere ase omochie oria otato o kare igoro. Twasabire aya iga tiga gwenere asore, ase obuya bwao na Omwana o Yeso Kristo Omotooria oito. Amen. Thank you uh, Revive for kwaya wametoka mabariri kanisa ambalo elderly kwa nashiriki imi put one statement

erinde ebiche eye naye egokabiche, ase engencho abaibori mbacha gokoyia. Mogakoyia okoruka ebirigaria obwate ebookshop engiya, mogakoyia one nere oikire aa nere otoonire ebitabu bike ebirigaria sana, mobeke aiga akwe ebicha, gose ebita- nakorete gwakwa ebicha? Okay, thank you. Gwakaba nebicha?

Toisaranse abande, ise na ng'ina batigare aiga, abanto baria bagosoka tibaeti gose nabo amatang'a, toisaranse engo abande, abande toisaranse tata omwabo na mama omwabo batigare. Tafadhali eye nekanisa tore, totebi iga erieta rioka iga.
Mbuya more ase Omonene, naende mbuya more ase amarieta ankore okwo Beatrice Bitengo korwa Bogirango. Eh, ninche mbwate omwana Diana, nkoirania ng'a pole korera ase gwatigeire Irene. Nasiririe omwanchi konyora ogocha ong'a pole, ninde nobororo obonene, chintakana Nyasaye nigo akorenda a- chintakana naye oboraka. Tiga omochie oria bwa okorera yane omogeni, amaraika obosie anyare gotenena.

Aa abari baba nebirasi bionsi pi, ebirasi bionsi pi, inchwa naende twateba ng'a mwachane uniform, aria mokorekana ng'a nabari baba namore, ase igo baria babegete uniform babe bosio. Onye kobegete uniform kabe bosio. Kama okokwa uniform ukae mbere, baria bande mobere magega, baria e uniform babere bosio. If you are in uniform, be in front. Naba bande bera magega.